Medo ɣli zɔ na mi va nye Nufiala Channel. Channelia ƒe taɖodzinue nye be míakpe ɖe mía tɔgbuiwo le gbedzi kple dukɔ ŋu be woasrɔ̃ evevedodo memie eye woate ŋu afia wo viwo hã. Enuenu la, míanɔ nusɔsrɔ̃ vovovowo xem vɛ na mi le channelia dzi ku ɖe mía degbea kple dekɔnuwo ŋu eye enuenu la, mía ahe wɔna vovovo yiwo ke ŋua wowɔna hã vɛ na mi. Ku ɖe míaƒe agbenɔnɔ mɔnu vovovoewo ke le egbeawo shi, eye míadzree ne egbeta dukɔwo hã, ale be egbegbeae natsi ɖe edzi eye wòade ŋgɔ le du bubuwo hã me. Le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ mea, míalé ŋku ɖe egbeŋɔŋlɔdzesiwo ŋu. Le egbegbe me la, ŋɔŋlɔdzesi blaatɔ̃ ye le mía si, ke míaxlẽ wo ale, a.

Le ŋɔŋlɔdzesi blaatɔ̃ yawo mea, eɖewo li yiwo le tɔxɛ na eŋegbea, ale be ame yiwo ke menye ŋegbetɔ akuakuawo alo modi wo ɖe ŋegbenyigba dzi oa, woyɔyɔ ɖa ƒu na wo. Ta míalé ŋku ɖe wo ŋu ɖekaɖeka. Gbãtɔe nye ɖe. Ɖe, ɖe abe le nya ɖa me. Ɖa le English me nye hair, hair. Bubue nye ƒo, ƒo. Le nya ƒu, ƒu, ƒu le English me nye bone, bone. Míava kpɔ bubu hã nye xe, xe, xe le nya xɔ. Xɔ, xɔ le English me nye room, room. Bubu hãe nye ɣe, ɣe, ɣe. Le nya ɣe me, ɣe nye sun, sun le English me. Bubu hãe ganye ŋe, ŋe, ŋe le nya ŋe Le English me nye to break, ŋe, to break. Mamlɛe nye ŋe, ŋe, ŋe. Le nya ŋu, ŋu alo car le English me, car. Míagalé ŋku ɖe hatsotso bubu ŋuti. Ŋɔŋlɔdzesiwo ƒe hatsotso bubue nye eyiwo Englishitɔwo yɔna be diagraphs. Diagraphswo nye ŋɔŋlɔdzesiwo wu ɖeka ƒe ƒuƒoƒo awɔ ŋɔŋlɔdzesi ɖeka. Kpɔɖeŋuwoe nye, gbãtɔ, dz, dz le nya dzo, dzo me, dzo le English me nye fire, fire, bubue nye tsi. Tsi. Le nya tsi, tsi, tsi le English me nye water, water. Bubue nye tso, tso. Le enya me nye tso, tso. Dark le enya mi gblɔna be anyigba tsɔ. Anyigba tsyɔ, Anyigba tsyɔ, alo It is dark, It is dark. Bubue nye kpo, kpo. Le nya kpɔ, kpɔ. Kpɔ nye to see, to see. Bubue nye gbo, gbo. Le nya voice, Alo gbe, voice, le English me, voice, gbe, voice, le English me. Bubue nye ny, ny, le nya, nye, I, Nye. I. Ŋɔŋlɔdzesiawo ƒe hayawoa, wole tɔxɛ le eŋegbea me. Ele be ne èbe yeasrɔ̃ ŋegbedodo memia, ele na wò be nàsrɔ̃ egbeawo alo ŋɔŋlɔdzesiawo yɔyɔ nyuie woama ɖo na wò hafi nàdo ŋegbe wòaɖi aɖe abe eŋevi dzɔleaƒe yi ke le gbe dzi ene.

Aleke míedoa gbe le egbegbe ŋu le míaƒe nusɔsrɔ̃ ɣi aɖaʋa me? Ele be mebiã tso mia si be mia subscribe, a share, a like míaƒe channel ale be ame yiwo ke mekpɔ nya naneke tso eme haɖe ke o hã nyabe nane dzi yim le afia. Akpe na mi. Míaɖado go.

Aʋafiã le duta nado ʋegbe dzro, ame bubuwo nanya be egbe aɖe li woyɔ be ʋegbe.